Esku tumnem dakken llan tlata irebbiten neɣ kra? Ur que la Bible, ayatmaten tisetmatin, acḥal tikkal i t-id-nenna u t-id-nɛiwed, yella yiwen n Rebbi, d netta i ixelqen lqaɛa d igenwan, ayen nettwali d wayen ur nettwali ara. Alors, la Bible en fait, sefgan-aɣ-d anwa-t Sidi Rebbi. Asmi ara nebɣu ad nẓer anwa-t Sidi Rebbi, dinna ara yili-d cwiya les complications, parce que quand même d Rebbi mačči d, Mačči d menwala, dija lɛebd c'est compliqué belli ad nissin, tella la psychologie, il y a toute une science pour découvrir anwa-t umdan, d acu ara d-nini deg Sidi Rebbi? Les philosophies llant des philosophies am Platon par exemple yettmeslay-d belli yella un certain Dieu mais voilà il ne fait pratiquement rien. Llant daɣen ddyanat sbganayt-d atan yella yiwen n Rebbi, mais ulac une suite. La Bible s laḥaqeṛ-d une suite. Par exemple, Yuḥenna deg Linǧil d Aglas ini-ak di tazwara yella d Awal, Awal-nni yella akk d Rebbi, Awal-nni yella d Rebbi. Awal, logos, s tyunanit, chez les Grecs, C'est une chose d'une divinité parce que awal yesɛa azal mliḥ. Nsan yenna-ak yella d awal. Awal-nni yella akked Rebbi. Le verset 14 deg Jean deg Injil n Yuḥenna yenna-ak awal-nni yuɣal d lǧessa. Sma Sidi Rebbi ur yettɣimi ara kan deg igenni mi d Rebbi d-yettṣubbun ya l'incarnation, ayen mi nqal l'incarnation. D Ṛebbi i yuɣalen d amdan. Mačč tagi i yuɛren ad t-fehmen yimdanen. Mi iwacu i yuɣal d amdan? Ɣef ddemma leslak. Alors, sans la Trinité, ma ulac la Trinité, ulac leslak. Ma ulac la Trinité, amzun d akken Ṛebbi il est absent dans l'histoire. En fait, la Trinité sbeggan-aɣ-d d akken Sidi Ṛebbi ikcem-d deg umezruy à un moment donné. Yella iqqar-aɣ-id atan ad d-aseɣ deg lɛehd aqdi, atan ad sellkeɣ taxelqit, axaṭer belli kan ad tettwasellek txelqit d Rebbi kan i izemren ad tt-isellek. Alur, ini-ak atan ad tt-sellkeɣ deg lɛehd ajdid, ad naf d akken Sidna Ɛisa Lmasiḥ, yellan yettusemman-d Mmi-s n Sidi Rebbi, Nhedr-d d acu n lmeɛna-s n mmi-s n Sidi Ṛebbi, ur ttmeslayeɣ ara ass-agi fell-as, i yettusemman d mmi-s n Sidi Ṛebbi, winna yemmut ɣef umidag, yusa-d yefka tudert-is ɣef umidag, Ṛṛuḥ Iqedsen d win i d-issefhamen i txelqit leplan-agi i yexdem akka Sidi Ṛebbi, xaṭer amdan s ttexmam-is ur yezmir ara ad yaweḍ

Des rôles à jouer, d ababat, d axellaq, d amemmit, d netta i yefkan tudert-is d Rruḥ Iqedsen, d netta i ɣ-d-issefhamen ayen i d-nettmeslay akka. Alors, en quelques mots, la Trinité, aytmaten tiysetmatin, nniɣ-d mačči d ayen i zemreɣ ad sefhmeɣ dans une vidéo de trois, quatre minutes, mais amezruy akkit d tiktabin, ketben aṭas n tektabin ɣef annect-agi-ni, Sidi Rebbi ixelleq lqaɛa d igenwan,